Объектлардагы эш барышы белән таныштылар. Быел федераль һәм милли проект кысаларында дүрт мәктәп ремонтланачак. Игелекле эшләр, Түбән Кама пенсионерлары махсус хәрби операциядә катнашучылар өчен һәйкәлгә акча җыйдылар. Яшенле яңгырлар фаразлана. Синоптиклар җәйнең нинди булачагын әйтте. Сәхнәдә 400 дән артык яшь Артистлар. Балалар иҗаты фестиваленең гала концерты узды. Агымдагы елда Түбән Камада федераль һәм милли проектлар кысаларында дүрт мәктәп ремонтланачак. Яңарту эшләре сигезенче, уникенче, уналтынчы һәм егерменче мәктәпләрдә бара. Моннан тыш, Татарстан Рәисе ярдәме белән Муса Җәлил исемендәге беренче гимназия тәртипкә китерелә. Бүген шәһәр мэры Радмир Беляев җитәкчелегендәге комиссия әлеге объектлардагы эш барышы белән танышты, тулырак, алдагы материалда.
Сигезенче мәктәптә капиталь ремонт тулы куәтенә бара. Бүген эш барышы белән шәһәр мэры Радмир Беляев һәм Дәүләт Думасы депутаты Айдар Метшин танышты. Уку йорты сизелерлек үзгәргән. Заманча дизайн, якты бүлмәләр, яңа ишекләр һәм тәрәзәләр. Эшләр 77 процентка башкарылган. Әйбәт, рәхмәт. Уникенче мәктәптә дә төзекләндерү актив бара. Башкарылган эшләр күләме 45 процент тәшкил итә. Быел уку йорты үзенең юбилеен, 50 елыгын билгели. Капиталь ремонт, коллектив һәм укучылар өчен менә дигән бүләк. В целом задача, чтобы каждая школа разработала отдельную содержательную программу. Һәр мәктәп алдында балаларга киләчәктә белем бирү өчен эчтәлекле үсеш программасы булдыру бурычы тора. Әлеге программа аерым фәннәрне тирәнтен өйрәнүне һәм түгәрәкләр эшчәнлеген үстерүне күздә тотарга тиеш. Ремонт эшләре белән беррәттән мәктәпләрдә белем бирү сыйфатын күтәрүгә һәм эчтәлек ягыннан яңарышка ирешү дә мөһим, ди Ратмир Беляев. Яшьләр һәм балалар милли проектына кергән иң яхшысы балаларга федераль програм кысаларында быел Түбән Камада дүрт мәгариф учреждениесе яңартыла. Болар сигезенче, уникенче, уналтынчы һәм егерменче мәктәпләр. Бу максатларга 500 миллион сумга якын акча бүлеп бирелгән. Барлык эшләрне август ахырына кадәр тәмамларга планаштыралар. Альбина Вәлиева, Светлана Шумкова, Илья Челноков, НТР яңалыклары.
Түбән Кама пенсионерлары махсус хәрби операциядә катнашучылар өчен һәйкәлгә акча җыйдылар. Ул Җиңү монументында торгызылачак. Ветераннар советы вәкилләре берничә ай эчендә 200 меңнән артык акча җыйганнар. Бүген аларны Игелекле эшләр фондына тапшырдылар. Григорий Китанов билгеләп үткәнчә, хәрбиләр үз бурычларын ахырга кадәр үтәделәр. Алар турында истәлекне саклау, безнең бурычыбыз. Хәйрия эшенә теләге булган һәркем кушыла ала. Һәйкәлнең скульпторы, Россия һәм Татарстан рәссамнар берлеге идарәсе әгъзасы Артур Давыдов. Аның эскизы инде ясалган. Алдагы ун көндә Татарстанда температура климатик нормадан түбән булачак. Ләкин борчылырга кирәкми, дип тынычландыра синоптиклар. Гидрометеоүзәк озак вакытлы фаразы өметләндергеч. Җәйнең өч аенда да температура нормага якын яки бер градуска югарырак булыр дип көтелә.

Бер нәрсә бар, туры килмәсә ярар иде дип торам мин аны, конечно. Көн озынаеп туктаганрак вакытларда ул булгалый инде ул да, самый көннең иң озын вакытында бер теге әзрәк давыл дип әйтмим, менә шундый да бер нәрсә бар. Менә бу елга туры килергә мөмкин ул. Болай җыл әйбәт килергә тиеш. Җил дә дым бар. Әйе, карның күбесе җиргә сеңде, теге ташулар булмады да. Кар сулары күбесе җиргә сеңде, бу әйбәт. Авыл хуҗалыгы өчен әйбәт. Безнең чыгарылышларны НТРның рәсми сайтында һәм ВКонтакте челтәрендәге Татарлайф аккаунтында карый аласыз. Шулай ук Макс төркеменә рәхим итегез. Түбән Камада балалар иҗаты фестиваленең гала-концерты үтте. Ул мәктәпкәчә мәгариф учреждениеләрендә тәрбияләнүчеләр арасында егерме тугызынчы тапкыр үткәрелә. Быел Халык иҗаты йорты сәхнәсендә 400 дән артык кыз һәм малай чыгыш ясады. Кечкенә артистлар тамашачыларны кызыклы номерлар белән сөендерделәр. Концертта безнең иҗат төркеме дә булып кайтты.
Түбән Кама халыклар дуслыгы белән дан тота. Бу кыйммәтләрне нәни шәһәрдәшләргә бала чактан ук сеңдерәләр. Кечкенә артистлар вокал һәм хореография аша тамашачыларны төрле милләтләрнең көнкүреше, мәдәнияте һәм гореф-гадәтләре белән таныштыра.
Яшь талантларны бишектән ачучы, сабыйларга канат куючы бу фестиваль елдан-ел киңрәк колач ала, үзенең матурлыгы белән таң калдыра. Халык иҗаты йорты сәхнәсендә 400 дән артык кыз һәм малай чыгыш ясый. Яшь талантларны карарга әти-әниләре, әби-бабайлары килгән. Балалар үсешенә зур өлеш керткән тәрбиячеләр дә бәйрәмнең кадерле кунаклары булды. Аларның хезмәтен шәһәр мэры Радмир Биләев, Һәм Дәүләт Думасы депутаты Айдар Метшин билгеләп үтте. Балалар иҗаты фестивале мәктәпкәчә яшьтәге сабыйлар арасында үткәрелә. Аның 29 еллык тарихы бар. Оештыручылар билгеләп үткәнчә, быелгы фестиваль хәйрия концерты форматында узды. Анда җыелган акчалар балалар иҗатын үстерүгә юнәлдереләчәк. Альбина Вәлиева, Светлана Шумкова, Илья Челноков, НТР яңалыклары.
Түбән Камада узачак Сабан туй программасы белән уртаклашабыз. Татар халкының хезмәт һәм дуслык бәйрәме 6 нчы июньдә узачак. Мәйданда күңел ачу программалары иртәнге тугызда башлана. Унберенче яртыда Түбән Кама профессиональ һәм үзешчән иҗат коллективлары кан катнашында концерт программасы. Уникедә бәйрәмнең рәсми өлеше һәм Туган җир җылысы театральләштерелгән прологы. Икенче яртыда көрәш башлана. Бер үк вакытта төп сәхнәдә Түбән Кама артистларының концерт программасы белән бергә Иркә, Илназ Бах һәм Гүзәл Идрисова чыгышлары каралган. Мәйдан территориясендә шулай ук күңел ачу программалары оештырылачак. Балалар мәйданы, милли оешмалар, авыл җирлекләре зонасы, әдәби мәйдан, Сибур мәйданчыгы, Якутия ишегалды. Ипподромда ат чабышлары һәм аударыш ярышлар узачак, мотокросс та узачак. Сабантуй уза торган Ильинка мәйданына автобуста барып җитәргә мөмкин булачак, пассажирларны ташу иртәнге җидедән башлана. Түбән Камалар һәм шәһәребез кунаклары уңайлыгы өчен рейслар өч маршрут буенча оештырыла. Болар, Вызов базары, Рамус-молл, Якорь сәүдә үзәкләре. Автобуска теләсә кайсы тукталышта утырып төшәргә була. Ике якка юл йөрү бәясе, 92 сум. Мәйданнан соң соңгы рейс кичке алтынчы яртыда кузгала. Әгәр сезгә яңалык ошаса, яисә күрми калсагыз, безнең тапшыру кичке унбердә һәм иртәнге сәгать алтыда кабатлап күрсәтелә, алда сезне һава торышы турында мәгълүмат көтә. Безнең белән булганыгыз өчен рәхмәт! Исән-имин булыгыз!